Um, yeah, mae bach o ymrywiaeth yn y gwaith, actually. Um, yn bennaf hyfforddi personol at pobl cleiented, ond fi'n ymrywio popeth rhwng un at un, so jyst fi a un person arall, mae'n bach mwy o hyfforddi personol specific, neu fi'n neu grwpiau bach, so rhwng 3 a 5 o bobl, sy'n cadw fe dal yn y atmosffer bach mwy fach, neu fi'n gwneud classes fyd, so mae hwnna allu fod lan at 10 o bobl, bach mwy o wmff a uh, joio yn y glas wedyn ni. Um, fi teimlo fel manteision wedi symud nôl o ardal fel Cydydd, um, le mae'n fysi iawn. Mae lot o gystadleuaeth yn wedig yn yr tymod, math o waith yma, yn wedig erbyn hyn, achos mae ffitrwydd a hyfforddi personol wedi mynd yn mor fawr erbyn heddi. So mae'n neis gallu just dod â rhywbeth nôl i Sir Gar, sy'n really dim byd fel hyn o fewn Sir Gar, really, y wedig yn yr ardal hyn y Llynysil. Y profiadau ges i yn rhywle fisi fel Cydydd, dyn nhw'n fe i rhywle bach mwy tywel yn Sir, Sir Gar wrth ni. o'n i wedi gwneud busnes trwy'r ysgol, o'n i wedi gwybod fi cael ei taw sefydlu busnes o'n i eisiau gwneud gan na beth mae dad wedi gwneud sefydlu busnes. Fi yn dda siŵr o'n i'n mynd i trial dilyn yn um, footsteps e, ond fi'n credu fe jyst um, yw bod amser wedi ymwneud â chwaraeon a ffitrwydd am blynyddoedd nawr, ond fi'n credu mae fe jyst joio beth ti actually wneud y rhoi e mewn i dy swydd. Mae fe'n completely gwahanol achos maen nhw'n gweud y fe os ti'n joio beth ti'n wneud, so ti'n really yn gweithio dyfnod yn bywyd ti. ti. Yn enwedig fel rhywbeth fi wedi mynd mewn i de, mae fe ddim yn rhwydd, mae rhaid chi dechrau ar y gwylod, falle bod chi profi mannau gweithle arall, chymod fel o rhai fi gweithio yn gamfa arall a mewn ffordd so chi'n really gallu cyfleu personoliaeth chi o fewn bych chi'n special yn ddo wneud fyny. So fi'n meddwl, mae rhaid chi'n bendant cymryd risg. So fi'n meddwl, os o'n ni heb cymryd risg a agor hwn, byddwn ni beth yn gwybod, efe. A ie, fi jyst yn meddwl, os chi'n wir yn, chymod, chi, chi wir yn meddwl bod ych chi yr gyrfa yna o flaen chi a bod chi yn passionate o beth i bych chi'n neud, wel yn ewch amdani achos peth gweitha yw bydde ddim yn, o, bydde ddim yn gweithio mas, ond os da chi'n treol bych chi beth yn gwybod. Um, yeah, mae bendant um, challenges i gael yn y swydd, yn enwedig dyn o lan oriau man y bore, gweithio man oriau hwyr, chwa, sy'n lot o pobl yn gweld yr gwaith sy'n mynd mewn i o rhan Dyn o'n bore, dyn o'n hwyr, um, creu sesiynau a dim dim ond na, creu sesiynau gwahanol bob tro, so bob tro mae pobl yn dod mas, fi byth yn rhoi'r un sesiwn yn nhw, achos sa'i moyn chymod, y busnes cwmpo'n boring i pobl, fi moyn cadw e'n ffres newydd, fi moyn cleientau troi lan ma ddim yn siŵr beth maen nhw'n ei wneud rhan fwy amser, achos fel a chi'n cadw'r busnes yn bwrlwm a'r chymod, cadw Yr excitement o beth chi'n mynd i wneud y dôl mae i wneud. Fi uh, Linda Bashford a fi wedi bod yma byti blwyddyn hanner. Fi'n dod um, classes unigol gyda Lleucu. Gwedwch bobl bach yn hun falle, ond nhw ddim yn moyn, um, dim, dim yn eisiau siarad um, Saesneg de, bod well da nhw siarad Cymraeg. Raifenc hefyd. Ond, uh, na, na, mae fe'n gwrdd â gwyd y gwir. Ie, yeah, mae mantais, chymod, masif o rhan gallu cynnig y gweithlen Cymraeg, achos chi'n automatically jyst gyda bach o unique selling point o, bych chi gallu cynnig y gwaith yn Saesneg a Gymraeg. Um, yn ywedig yn ardal fel Llandysil fy ryn, fel mae lot o ni, rhan fwy o'r bobl yn siarad Cymraeg, chi'n bwmpa mewn i pobl y street o ddydd i ddydd a Cymraeg chi'n siarad, neu siop lleol, Cymraeg maen nhw'n syrfo chi. So mae fe yn neis gallu, chymod, gallu cynnig um, actually rhoi y hyfforddi personol mewn gyfrwng y Gymraeg fyd. Wel, un o'r pethau mwyaf fi'n cael ei gofyn o ddydd, o ddydd i ddydd, neu cleientiaid newydd nhw hyd fi, yw twa, beth sy'n eisiau gwneud i colli pwysau. Fi moyn colli pwysau mor gloi o posib, a flaen yn fy co, ond mae pobl yn meddwl beth eisiau chi wneud, chymod, sawl oriau o cardio y dydd a bod chi ddim yn chi bita braidd dim byd i colli pwysau. And yn wirioneddol, mae fe actually completely gwahanol, fe fi moyn dysgu pobl a rhoi chymod, y cyfnogaeth iawn i bobl o rhan sydd ddim eisiau chi fod wneud oriau man o cardio dydd, bod fain bod bwysig yw codi pwysau o ran ffitrwydd a cadw'n iach, a bod chi gallu bita os rhywbeth lot fwy na bych chi'n meddwl, i actually gallu tono lan a creu corff chi actually eisiau.